Imma mbagħad waqt li jkun bil-sinu barra, beda jferfer il-sinu fid-direzzjoni
U l-biskuttini fħal il-ħmiġ. Hmm. Biex toqgħod attent, eh? Għax inti għandek preżenti llum divinità illi tnissel bejn ir-relazzjoni ta' Venere u Apollo meta d-dinja kienet għaddejja f'taħwid kbir u propju ma stajx tistidinni. Fument aħjar imħabba li d-dinja vera reġa' dejja minn tawit kbir. Għanna marda f'dan il-pajis, jina ili involut anka fi xena politika, e, issa għal ħafna snin. U nfakrek u koll li ftit il-bot minn fejn kien jgħajġdu Mikil Xerri, jgħajxu koll emi bezzina, ġifiri, biex taħt għal. U issa tajja, Jiena għandi sitt, seba, le, sitt tfal. Sitt tfal, ok. Eh, jista' jkun hemm xi seba, ma dak naraw iktar tard.
Jista' jkun jitfaċċa l qudiem U titkellem ħafna.
Għax bruxma ta' duħan. Daħna. U toħroġ minn hemm. Stordut, tirremetti, tinten bir-riħat ta' sigaret. Ma ngħidx fuq dak li qed li jista' ma jkunx hemm mumenti fejn it-temperamenti għaj wassalni biex inkun estrem, Kemm taħseb li hawn piżelli Malta? Eh, dispjaċini ngħid ħafna. Għaliex għażilt il-piżella u mhux xi ħadd oħra? Għax pereżempju soppa tal-piżelli nħobba. Eh, il-piżelli, passes tal-piżelli nieklu. Eh, għaliex il-piżella assoċjajta negattiva? Meta inti tisfrutta b'mod li ġiba fi xejn, allura fin-nuqqas ta' erf li għandek biex ma ngħidlekx kelm oħra, Inta kif kont tgħidlu piżella. Il-Knisja Maltija għalija hija ejjun ta' diżappunt kbir, ma ngħidlekx uħud mis-saċerdoti li hemm, għax mhux sew tiġġeneralizza. U min tof kien jaf biha u ġieli ddiskutejta miegħu. Malta, per eżempju, biex inti tkun miżewweġ, rid bil-fors il-barka tal-Knisja Kattolika.

Irridu niddiskutu, per eżempju, it-terapija tal-konverżjoni għal dawk li huma gejs imma forsi iħossu li għandhom jerġgħu jirritornaw ejja ngħidu għal dik li tiġi infissra mhux neċessarjament tiegħek in-normalità. Dina ma tistax tagħmilha. U dik hija xi ħaġa li jien irrabjat kontra l-Parlament. Malta hija meqjusa bħala gay island, gay friendly, ħana jdu eh. hekk. Jena l-mod kif qed ħares lejja Ġorġ qed konvinċi.
Le, jien kont se nsaqsik. Il-liġi fiha nifisha hija sarima fuq il-libertà tal-espressjoni. Illi anki b'mod divin eh. bil-barka talla jinżel miraklu u minn gej ġibek straight. Daka vera li dak li qed tgħid, però dak mhux l-iskop. Dak li l-gvern kien qed jgħid u għandu raġun. Robert Abela f'dal-każ.
L-iskop tal-liġi imma huwa Illi inti, jekk qed tagħmel diskussjoni, u hawn huwa l-linja. U diskussjoni iva, għandek raġun. Hawn hija l-linja perikoluża, dak il-vizzju eh. huwa parti mill-kultura jol mal-kultura tagħna li twassalni għal tweġiba waħda mid-domandi li għamilt li dawk kunu l-piżetti. Kif jibdilek li ngħide? Ħanħares li ġor. Anka l-missier.
Sik fatur lakrimans. Dik tfisser sentenza sieħa. Qed inħares lejn wiċċek u fid-dieqa ta' wiċċek qed nara d-dieqa li għandek f'ruħek. U qed nara d-dmuħ nieżel ma' wiċċek. Anki l-missera mela, ta' zabiħa bil-Latin. Kont taf li eh, Emi Bezzina ġil il-resta u koll. Issa l-vereġina.
Jiena kelli anka stedina biex nitla Hollywood. Illa li. Bis-serjetà. Mela, dina waqt wara waqt li kont sana Luigi għamilt il-King and I Kont ir-re ta' Saem, għamilt is-Sound of Music, Captain Georg von Trapp, u fis-satej ta' wara nofsinhar il-ħadd imqaddes fetaħlu volume full speed kanzunet indjani. Rix fil-gallerija. Tlux fejn. This is Malta. Batalaqlu. Tanti għal qalbi illi ħajkonna nistidnu s-sindku. Musek, mela. għax irrit nisfoga dak li għandin saqsieħ. Isma, Alfred, għala s-sindku tal-Bertini minuta. Xtiqnala ah. billi, apparti li nirringrazzjawkom, nieħu l-opportunità li intikom il-barka divina tiegħi stant li jiena ġej minn relazzjoni ta' bej Apollo u Venere. Kunu mberki.